Fit-triq prinċipali tar-Rabat Għawdex, qabel ma wieħed jaqbad it-telgħa, hemm il-kumpless edukattiv fuq in-naħa tal-lemin. Fuq din il-bankina nistgħu naraw mafkar modern, minħabba li huwa magħmul minn materjal li mhux solitu jintuża għal monumenti, biex ngħidu hekk klassiċi. Fl-istess ħin dan il-mafkar għandu kunċett modern. Naraw taħlita ta' simboli fejn hemm is-simbolu tal-ewro, id-dollaru kif ukoll uċuħ bi tbissima u qlub. Kemm nużaw minn dawn is-simboli fil-ħajja tagħna ta' kuljum! U għalhekk, mafkar bħal dan, minflok ma jfakkarna f'personaġġ jew avveniment partikolari, Qiegħed ifakkarna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-ħajja li hija influwenzata minn teknoloġija moderna. Għalkemm huwa mafkar modern, għandu diversi dettalji interessanti wkoll u rabta maż-żminijiet tal-lum. Aktar 'il fuq mal-istess naħa naslu fit-tarf tal-bankina fejn hemm dan il-kumpless edukattiv. Hawnhekk għandna wkoll mafkar ieħor. Dan qiegħed ifakkar personaġġ Għawdxi u fl-istess ħin qiegħed ifakkar persuna li kien marbut ħafna mal-istudji tal-lingwa. Dan il-mafkar fil-fatt ifakkarna f'Antonio Cremona, magħruf aħjar bħala Ninu Cremona. Ninu twieled fir-Rabat jew Victoria Għawdex fl-1880. Mogħti l-aħjar edukazzjoni possibbli sakemm dam jgħix Għawdex, Ninu kien intbagħat jgħix f'Tunes ma' tijuh wara l-mewt ta' missieru. Matul iż-żmien li dam Tunes, huwa kompla bl-istudju tiegħu. Dak iż-żmien Tunes kienet kolonja Franċiża. Kien imbagħad fis-sena 1900 meta huwa deher jaħdem bħala skrivan mal-gvern kolonjali. Ninu kien ukoll spettur sanitarju, iżda fl-istess ħin kompla joffri l-ħidma tiegħu bħala traduttur uffiċjali tal-gvern kolonjali. Interessanti li jingħad li Ninu Cremona kien qal li huwa kien tgħallem l-ewwel qari billi kien jaqra l-kartelluni tal-proża Taljana f'Tunis. Il-lingwa Taljana kienet l-aktar favorita tiegħu sakemm beda jikteb xi ħaġa bil-Malti meta kellu madwar 28 sena. Dak kien il-bidu tal-ħidma tiegħu favur il-lingwa Maltija. Hekk kif kienet qiegħda tkun diskussa twaqqif tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, huwa spiċċa biex kien wieħed mill-fundaturi tagħha. Dan l-involviment tiegħu kien kontinwu għal din l-għaqda. u mill-ewwel daħal għal ħafna ħidma fejjieda. Fost id-diversi xogħlijiet oħra kien daħal għall-ħidma biex joħloq regoli xjentifiċi iżda prattiċi tal-ortografija tal-Malti. L-istudju tiegħu ġie stampat fl-1924 bl-isem ta' It-tagħrif fuq il-kitba Maltija. Ninu Cremona kien kittieb ukoll. L-ewwel ktieb tiegħu kien ġabra ta' poeżiji. Apparti minn hekk huwa kien dilettant ħafna tal-palk u mhux l-ewwel darba li kiteb drammi. Fosthom wieħed isemmi Il-Fidwa tal-Bdiewa. Dan id-dramm kien ikkunsidrat bħala l-bidu ta' drammi storiċi li bdew jinkitbu. apparti li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Cremona. Bħala kittieb huwa ppubblika wkoll novelli, studji dwar il-grammatika, dwar il-folklor u diversi oħra. Minħabba f'hekk Nino Cremona kien ingħata diversi unuri minn għaqdiet kif ukoll minn entitajiet nazzjonali.